Ym mae Tric a Chlic yn gynllun ardderchog. Mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn Ysgol Panteg, ysgol newydd ydyn ni, a goron ni yn 2010 a rydyn ni wedi defnyddio'r cynllun o'r cychwyn cyntaf. Mae wedi cael plant yn y meithrin i ymddiddori mewn llythrennau. Mae hwn yn Yn arwain at diddordeb mewn geiriau a diddordeb wedyn mewn darllen, a rydyn ni'n bles iawn gyda'n canlyniadau ni.
Fy enw i yw Ngharad Griffiths a dwi'n athrawes dosbarth derbyn Ysgol Pant Teg, um, dysgu blwyddyn cyntaf i fi. Um, yn amlwg blwyddyn ma wedi dechrau defnyddio tric a chlic gyda'r plant. Um, Mae'r plant wir yn mwynhau'r caneuon, maen nhw'n joio chymod symud gyda'r bus ar y caneuon, Yym, pan maen nhw'n ffurfio llythrennau, maen nhw wastad yn canu nhw, sy'n hyfryd, pan maen nhw'n ffurfio, yn enwedig y rhai um, chymod, sy'n cael trafferth gyda ffurfio. Um, gyda'r llyfrau, maen nhw'n mynd â llyfr adre pob wythnos. Um, yn amlwg, os maen nhw'n bar sy'n ymlaen, maen nhw'n cadw nhw'n wythnos arall, neu maen nhw'n cael dau llyfr os hoffe nhw um, cael dau llyfr. A mae'r plant i gyd nawr Gan fo' ni wedi bod yn neud y llythrennau gwyrdd, ma' rhan fwyaf o'r dosbarth ar y y llyfre gwyrdd nawr, sy'n wych, oherwydd ma' nhw'n gwybod yr yy llythrennau gyd a ma' nhw'n gallu darllen nhw, a ma'r plant moyn symud ymlaen hefyd. Mae'n lyfli i weld bo' nhw moyn mynd i'r llyfr nesa, sy'n yy sy'n hyfryd. Ond ie, ma'r yy gweithgareddau'n lyfli, mae'n gwneud y syllu ar y sêr a yr um, sillafu ar y bys yn dyfa adeiladu a torri, um, a maen nhw'n adeiladu ar y wal felcro hefyd sy'n hyfryd, a maen nhw'n defnyddio y llythrennau tric a chlic maen nhw'n gallu gweld. Do, dwi wedi ail-asesu nhw. Yym, ni 'di asesu nhw tair gwaith nawr a wnaethon ni gweld cynnydd enfawr o'r, de- o'r un cyntaf i'r ail un. Yym, dal cynnydd o'r ail i'r trydydd ond yn amlwg yym, cynnydd mwy yn yr un cyntaf gan wnaethon ni def- o mynd o chimod, ddim defnyddio Trecachlic i defnyddio Trecachlic, felly oedd y cynnydd yn mwy wedyn. Ond ie, mae'r um, un bachgen yn wedig gyda ni oedd yn cael trafferth yn ffurfio a darllen adnabod llythrennau. Mae fe nawr wedi cynyddu lot yn yr ail asesiad i'r trydydd asesiad, sy'n wych. Ydy, mae e wedi bod yn help mawr. Ar y dechre, cyn i ni gael Trecachig, o'n i ddim yn cweit yn siŵr yn amlwg, um, ddim wedi dysgu'r dderbyn o'r blaen, wedi dysgu meithrin, wedi dysgu blwyddyn dau, ond ddim wedi dysgu'r derbyn, um, sut i cyflwyno llythrenau ac ati, a mae'n hyfryd oherwydd mae yna strwythyr penodol i'r llythrenau. Ni, ddim rhaid i fi meddwl pa llythrenau sy'n dod nesaf, mae e fyna i fi yn barod.